Helo bawb, yym 'swn i'n licio dechra trwy achub ar y cyfle i ddiolch i Rachel a phwyllgor Eisteddfod y Rhondda am yng ngwahodd i i feirniadu cystadleuaeth y Gadar yn yr Eisteddfod gynta hon yn ei ffurf bresennol, felly diolch yn fawr iawn. Yym ymgeisiodd tri ar ddeg ar gyfer cystadleuaeth y Gadar. yn yr Eisteddfod yn y blwyddyn cyntaf sydd yn swm iach iawn ar gyfer Steddfod Genedlaethol heb sôn am Eisteddfod leol fel hon. Mae'n fraint cael beirniadu nid yn unig oherwydd bod cymaint wedi cystadlu ond oherwydd bod safon y cystadlu yn cyrraedd lefel mor uchel hefyd felly da iawn. Mi wna i dawelu'ch meddwl chi'n syth bin drwy ddeud fod teilyngdod, a mod i wedi penderfynu ar hynny, wedi darllen tair cerdd yn unig felly, gwych iawn. Diolch o galon felly i Neves, Nyrs, Seren Elis, Tipyn o Stad, Y Prydydd Coch, Tafod y Ddraig, Y Dyn yn y Mwgwd, Durin, Colomen, Megan Mair, Brenda, Gwenda ac Enidwen am gystadlu. Dydw i ddim am gymryd gormod o'ch amser, felly fydd 'na ddim modd i mi gynnig beirniadaeth o bob cerdd yn llawn, ond mae croeso i chi gysylltu â mi'n unigol ar wahân ar gyfer beirniadaeth lawnach os 'da chi'n dymuno. Mae'n braf cael cystadlu, yy, sori, mae'n braf cael beirniadu barddoniaeth sy'n glynu wrth naws leol Eisteddfod o'r math hwn. Yn wir, roedd cymoedd ôl-ddiwydiannol ardal y Rhondda yn gymeriadau yn eu hawl eu hunain yng ngherddi nifer o'r ymgeiswyr, gan gynnwys Megan Mair. Rwyf o'r farn mai'r dyn yn y mwgwd sy'n cynnig un o'r darluniau mwyaf newydd o'r ardaloedd hyn, yn winllan hyll o rawnwin sur a'i blodau swasticas du, ond dyna awyr ddi-haint y mynydd. Dotiais at y sôn am yr enfysau yn crymu fel pistyll i'r fach a'r fawr. Protest oedd y testun a osodwyd, a mwynheais yn arw ddisgrifiad colomen o brotest fel troi'r anweledig yn weledig, ac ymlwybro o'r cysgodion i aflonyddu'r awelon. Da iawn. Roedd cyffyrddiadau cynganeddol yn gweithio'n effeithiol iawn yng Ngherdd Einidwen ar trawiadau ysbeidiol fel tai'n cyfleu meddwl dioddefwr dementia i'r dim yn fy nhyb i. Braidd yn ysrydebol yw'r ymdriniaeth o'r cyflwr a'r brydiau, serch hynny. Ychydig yn niwlog oedd cerdd Gwenda, mae'n bosib mai dioddefwr arall o'r cyflwr dementia sydd gennym ni yn fan hyn, a bod y dryswch yn fwriadol. Yn bendant, mae 'na ryw rwystredigaeth yn perthyn i brif gymeriad y gerdd. Mae pynciau llosg un cyfnod cyfoes yn codi eu pennau'n gyson yn y cerddi, gan gynnwys mudiad y Black Lives Matter, yr argyfwng hinsawdd, y coronafeirws a brwydr barhaol yr iaith. Byddwn yn annog Megan Mair i gyhoeddi ei cherdd BLM ar y cyfryngau cymdeithasol, mae'n gerdd sy'n siwtio'r cyfrwng hwnnw i'r dim ac mae'r deud yn syml ac yn grafog. Mae ymdriniaeth Neves o'r testun hwnnw'n uniongyrchol iawn, gyda disgrifiad o'r llofrudd gwyn oedd wedi gwneud ei ran a hiliaeth y canrifoedd yn ei waed. Gwirionais ar y ddisgrifiadau o'r cerfluniau sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar fel 'cof golof, cof golofnau balch'. Gan nyrs y cawsom arddull ddifyrraf y gystadleuaeth, gyda'r brawddegau darniog o swta yn cyfleu dryswch y cyfnod clo i'r dim. Diddorol iawn. Ond braf hefyd oedd cael llwyad fach o obaith yng ngherdd Seren Elis i leddfu mymryn ar y chwerwder. Roedd gan tipyn o stad ambell linell gofiadwy fel yn ei galon gwyddai fod i fyw i lanw a'i drai. Diharebol iawn, dwi'n siŵr eich bod chi'n cytuno. Diolch i Tafod y Ddraig am ei ddisgrifiadau byw fel bom o iaith i'w ffrwydro'n dilchion o gytseiniaid. Gwreiddiol a chofiadwy iawn. Dyma godi i dir mymryn yn uwch yn y gystadleuaeth, gyda dau fardd gloyw a chyffrous yn mynegiant darlun o fywyd yn y cymoedd ôl-ddiwydiannol a gawn gan Duryn, ac mae'n ddarlun gonest a di-drugaredd. Rhyw fath o fonolog neu araith yw'r gerdd ac mae mae'r bennill gyntaf yn gosod stondin y bardd i'r dim. Mae'n punchy, mae'n ddi-gwilydd ac mae'n uniongyrchol ac mae o'n mynnu sylw pob darllenydd. Mae'r bennill gynta'n werth ei hadrodd ar ei hyd. Ddaethoch chi yma i weld ein tlodi. Mae'n wir nad oes bellach law na dur a phrinach yw'r iaith yn y strydoedd cul. Ond beth yw'r golled hon rydych mor frwd i'w henwi? Mae'r bardd yn parhau ac nid oes stop arno. Mae'n honni i'w bobl gael ein hiselhau. Buom yn gynefin a gwacter ac anurddiant yn gadael i bydrun y merddwr. Mae'r bardd yn falch o fod yn un o blant yr ardal hon, yn ffyrnig o falch, a hynny yn wyneb degawdau o lymder ac esgeulustod. Heb amheuaeth, mae hon yn gerdd wirioneddol bwysig ac yn ddogfen bwysig. Mae gan y Prydydd Coch lais aeddfed a meistrawgar, ac mae'r bardd yn feistr ar sgwennu yn rhydd. Cyd-destun gwleidyddol sydd i'r gerdd hon hefyd, sef anghydfod sifil protestiadau yn y Ffrainc yn 1968. Tybiaf fod ffug enw'r Prydydd Coch yn glyw i'r ochr y mae ef yn sefyll arni. Mae'r deud yn eithriadol o grafog ac mae'r defnydd o'r gynghanedd yn ddyfeisgar a hyblyg. Mae darluniau, mae, mae darluniau gogleisiol o'r bardd yn eistedd yn yfed y sarsaparilla sy'n ddwyfol ar dafod, yn suo fel nwy dagrau ar y Boulevard Saint-Michel. Ar un llaw, mae'n gerdd fymryn yn fwy hamddenol, sylwebaethol ac ychydig yn llai angsty na cherdd Dürren, ond ar yr un pryd, mae'n taro ei hergydion yr un mor effeithiol. Mae llinellau'n llorio'r darllenydd ar fwy nag un achlysur, llinellau fel 'Penglogau'n gnau'n hollti' a 'Lapia' menyw ifanc ei chariad yn amdo hen gôt law fochedd. Nid wyf yn siŵr i ba gyfeiriad y mae'r bardd yn mynd yn y llinell olaf, ond dydy hi ddim yn mynnu ar y gerdd dim. Mae'n gerdd grefftus a gorffenedig. Mae'n gerdd soffistigedig iawn. Fe cefais i'n wirioneddol anodd dewis rhwng y ddwy gerdd, Cerddi'r Prydydd Coch a Cherddi Dyryn. Bu'r ddau fardd ar y frig ar wahanol gyfnodau, cyn gorfod gwneud penderfyniad terfynol, a felly dyma gyhoeddi'r canlyniadau. Gallai sawl cerdd o'r ail ddosbarth fod wedi gwneud ei ffordd i'r drydedd safle ond rhaid gwneud penderfyniad ac yn y Yn y drydedd safle felly, a llongyfarchiadau mawr iddo, mae'r dyn yn y mwgwd. Ac ar ôl cryn bendroni rwyf wedi gosod y ddau fardd arall fel a ganlyn. Yn yr ail safle mae Dyryn, ac felly'n cipio cadair Eisteddfod y Rhondda ar gyfer 2000 ag ugian, mae'r Prydydd Coch, llongyfarchiadau enfawr. A ga-i felly alw ar Corn Gwlad i ganu, a gofyn i'r Prydydd Coch, a'r Prydydd Coch yn unig, sefyll ar eu traed.

Protest, Mai 1968. Hyn ein siacedi Wrangler trwsiadus, sychedwn am bob diferyn o'r stori wrth lynu at sgrin. Dwyfol yw'r sarsaparella a'r dafod, siar ddiod fel nwy dagrau ar y Boulevard San Michel. Lapia menyw ifanc i chariad yn amdo hen got law fochedd. Ar ben mae i byd. Cafodd i fwrw'n 4. Heidi Gwylydd yw De Gaulle, ddaw i ben i fetholeg wrth i'w deyrnas wegian uwchben Paris llwythog yw'r nen wath wylo seiren syn Cyn gorffwys, heria'r myfyrwyr y cŵn gorffwyll a haid ddi-hudo sy'n brysur fel tîn ferw o bryfed. Weithiau daw taranfollt pen glogau'n gnau'n hollti. Ninnau'n gwylio swigod ein delfrydiaeth yn pefrio yn ein gwydrau gloyw. Ond bydd y tân yn is pan fydd siapiau sinistr arholiadau'n nesáu.